George, kif aħna? Tajjeb, grazzi. Nsellimlek, grazzi tal Intom tajbin u tajbin, tajbin, grazzi. Sadan it-tant, jina fl-introduzzjoni u smajt ninejt fl-introduzzjoni għet ikolna SMSs illi jibatulna il-problemi tagħhom imma ma jtunix dettalji personali. Allura ma nkunux nistaw naslu naf li intom tippruvaw tagħmlu kuntatt anki magħhom direttament. Mux dejjem jirna xinna. Għadu l-ewwel ftit programmi sakemm forsi jerġgħu jidraw in-nies ma jkun ġara xejn eħe. Inħeġġuhom jagħtuna l-identity card number tagħhom sabiex aħna nkunu nistgħu niċċekkjaw minnu fih u ovvjament dak li nkunu nistgħu fejn nkunu nistgħu ngħinu se nkunu qegħdin ngħinu. Nfakkar fil-data protection. Nagħtu eh, l-informazzjoni meħtieġa. Nfakru fil-data protection dawn il-messagġi tagħkom fejn jidħol eh, il-messagġi indirizzati lis-sur Cremona imorru dirett għand is-Sur Cremona fil-fatt għandi jiġu fl-aħħar ħin biex inkun nista' naqrom ma' telespettaturi ma nkun irid nipprepara daqsxejn li nifsi. Ġorġ, kellna xi ħadd li talabna biex nitkellmu ftit anki dwar il-fostering. Qed nisimgħu ħafna bħalissa ehm, u nasib importanti li nwasslu ftit informazzjoni li telespettaturi. U kienet mistoqsija li tidħol eżattament f'miżura li saret fl-2023 permezz tal-budget tal-2023. Żgur, żgur, hija miżura li daħlet din is-sena stess fejn tidħol il-fostering care allowance. Ġifieri dak li ħallas taħt l dwar is-sigurtà soċjali, dak li ħallas id-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali fejn ikun hemm fostering. Tajjeb illi illi ngħidu illi qabel sal-2022 fejn kien ikun qed jitħallas fostering care allowance u dak il-wild jiġi adottat, minnufih malli dak il-wild jiġi adottat, il-fostering care allowance kien jieqaf immedjatament sal-2022. Mill-2023 il-qoddim, il-foster care allowance ma' adozzjoni mhux qed jieqaf b'mod immedjat, tista' qed jieqaf fuq medda ta' snin. Ġifieri għall-ewwel sena tibqa' titħallas 80% għat-tieni sena tibqa' titħallas 60 fil-mija, għat-tielet sena tibqa' titħallas 40 fil-mija u għar-raba' sena tibqa' titħallas 20 fil-mija. Ġifieri, minflok jieqaf b'mod immedjat għandek erba' snin taper, ġifieri persentaġġ minn dak l-ammont tibqa' tirċevih. Flimkien ukoll, jekk il-wild li tkun adottajt huwa taħt is-16-il sena, tkun qed tirċievi wkoll iċ-children's allowance. Ġifieri sal-2022 kien jaqa' fil-foster care allowance eżattament kif kif tadotta u tibda tirċiv u tibqa' tirċivi ċ-children's allowance. Mill-2023 il qudiem tibqa' tirċivi ċ-children's allowance u tibqa' tirċivi parti mill-foster care allowance minn flok jieqaf b'mod immedjat. Dik kienet miżura li daħlet fl-2023 u qiegħda tiġa qiegħda titħaddem. interessanti anke għal beneficju ta' telespettaturi tagħna jitolbuna biex nitkellmu dwar suġġetti li kultant jiena ninsa. Eh, Ekku, jidħlu l-foster carers, nitkellmu dwar fostering in ġenerali, ma mbagħad dwar il-benefiċċji li jistgħu jieħdu dawn il-carers isa xi ħaġa li. Jista' jkun minħabba li ma tkunx ħafna fuq il-sin in-nies mhm. u allura ma jkunx hemm dawk il-tip ta' carers, George. M'għandniex eh, foster carers għandna iva u mhux ħażin, ġifieri, u dejjem inħeġġu illi din l-iskema jew inkella ġenituri illi jkun jistaw jiffosterjaw aħna nħedġuhom li jistaw li jiffosterjaw dejjem. Ovvjament ikun hemm il-bord imbagħad li jiddeċiedi jekk jekk Naturalment, hemm proċess. Hemm proċess, hemm proċess u hemm courses li jridu jsiru sabiex finalment ekku, ekku. Eh, Xaħġa oħra li xtaqt nitkellem dwar illa li meta konna qegħdin flimkien il-ġimgħa li għadditna fil-li semmejna l-inward benefit. Imma ma ftaħniex dwaru, kull ma minna kemm semmejnieh. Eżattament, mela. L-inward benefit daħal għall-ewwel darba bħala parti mill-Making Work Pay Policies. Xil-ġimgħa l-oħra tkellimna aktar fuq it-tapering tal-benefiċċji. L-inward benefit jippremja lil dawk il-ġenituri bit-tfal taħt 23 sena u li jkunu tiġà qegħdin fid-dinja tax-xogħol. Matul is-snin mill-2015 lil quddiem sar proċess li n-numru ta' beneficjari komplew jiżdiedu. Fl-2022, ġifiri sena ilu, sar proċess illi id-Dipartiment minħabba id-dejta li għandu fl-imkien ma' dejta li tista' tiġi mill-Kummissarju tat-Taxxi Interni, ġifiri ħdimna żewġ dipartimenti fl-imkien, fl-imkien mal-Mita, In-numru ta' benefiċjarji minn 6,000, 7,000 żdiedu għal kważi 24,000 benefiċjarju, 24,000 household. Ġifieri ta' ġenituri bi tfal taħt 23 sena u li ħaqqhom dan it-tip ta' benefiċċju. Dan it-tip ta' benefiċċju jitħallas il tliet kategoriji ta' ġenituri. Jitħallas il f'koppja fejn iż-żewġ ġenituri jaħdmu, u t-threshold ta' dħul minn xogħol meta tnaqqas il-bolla ma jaqbiss il-50,000 euro. Jitħallas ukoll lil koppja fejn ġenitur wieħed biss jaħdem u t-threshold sa fejn ta' dħul minn xogħol meta tnaqqas il-bolla jasal sa 35,000 euro u jitħallas ukoll il single parents bit-tfal taħt 23 sena fejn it-threshold jasal ukoll sa 35,000 bħala dħul minn xogħol meta tnaqqas il-bolla li tkun qed tħallas fuqu. Tajjeb illi ngħidu illi dan it-tip ta' benefiċċju id-dipartiment ħalsek jekk tkun eliġibbli b'mod awtomatiku anka jekk ma anka jekk ma tapplikax. Iżda l-applikazzjoni xorta qiegħda parti mill-online applications, jiġifieri jekk ġenituri jaħsbu illi ħaqqhom dan it-tip ta' benefiċċju. Iżda aħna għadna ma ħallasnihomx, kull ma jagħmlu jistgħu japplikaw u jattaċjaw l-FST bħal bħalissa jattaċjaw tal-2021 ta' sentejn qabel ġifiri. F'dak il-każ eh, l-inwerk benefit jitħallas kull tliet xhur. Jitħallas kull tliet xhur blura. Ġifiri, issa għadu kemm tħallas f'Ottubru fl-ewwel ġimgħa Ottubru tħallas il-pagament ta' bejn Ġunju u Settembru, Lulju u Settembru, Lulju u Awwissu Settembru. Fil-bidu ta' Jannar, fl-ewwel ġimgħa ta' Jannar se jitħallas Ottubru, Novembru u Diċembru. Dejjem jitħallas bi tliet xhur lura sabiex u din is-sitwazzjoni titħaddem b'dan il-metodu, dan il-proċess jitħaddem b'dan il-metodu sabiex ma jkunx hemm overpayment żejda. Ġifieri jekk aħna id-dipartiment jara li l-persuna ma ħaqqux, ma jkunx ħallas bil-qoddim u allura jitolbu il-pagament dak li jkun tiġa tħallas għalih. Xtaqt nitkellem ftit anki, jew nindirizza għal dawk il-persuni illi għandhom tħul baxx, illa li eh, aħna jkollna ħafna SMS hawnhekk xi ħaġa illi dejjem tissemma u jistaqsuna jekk għalli jista' jkun hemm xi għajnuniet għal dawn il-persuni x'tgħidilna dwar. Mela, Għal dawk il-persuni li għandhom dħul baxx, jiġifieri dħul minn benefiċċji jew dħul minn xogħol li huwa baxx, f'dak il-każ id-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali, il-liġi tas-Sigurtà Soċjali tħallas ukoll dik li ngħidu l-għajnuna supplementari. Jiġifieri huwa ħlas Huwa għajnuna illi titħallas lil dawk il-persuni illi ma jaqbżux ċertu threshold ta' dħul. Fil-każ ta' koppji, jekk jekk idħul minn xogħol tagħhom jew dħul minn benefiċċji tagħhom ma jaqbiż l-10,968 kważi 11,000 euro, Erbatax-il elf, skużani, erbatax-il elf disa' mija u tminja u sittin, kważi ħmistax-il elf ewro, f'każ ta' koppji, hemmhekk f'dak il-każ ikun ħaqqhom l-allowance supplementari. F'każ ta' persuna singola, jekk ma jaqbiżx kważi l-għaxart elef u disa' mija, hemmhekk ukoll il-persuna jkun ħaqqu dak li ngħidulu l-għajnuna supplementari. L-għajnuna supplementari titħallas b'rati differenti u skont id-dħul tal-persuna. Fejn ikun hemm children's allowance, jiġifieri qed jitħallas children's allowance l-għajnuna supplementari ma jkunx ħaqqa. Għax tista' tieħu jew waħda jew l-oħra. Jiġifieri min ikun qed jirċievi children's allowance ma jistax jirċievi għajnuna supplementari f'dak il-każ. Jina ftaħt il-linji ta' telefon mela, George 2291301 jew inkella 2, pero ħanibda naqra ftit mill-SMS li qed jibatulna t-telespettaturi tagħna mbagħad inkomplu id-diskussjoni tagħna minn hemmhekk. Mela, xi ħadd qalilna jiena persuna li naħdem full time, però dan l-aħħar xahar qiegħda indur bħija li għandu diżabilità u li din il-ġimgħa ħija hija tibati minn aċċessjonijiet u ġie li għandu bżonni. Jiena parti ħija għandi lil ommi anzjana u għandha bidu ta' dimenċja. Jien qed nieħu ħsiebhom it-tnejn, eh, mit-tnejn sal-ħadd eh, jien naf l-aktar il-qoddim ma nistax nibqa' nħallihom waħedhom u mmur għax-xogħol, imma se jkolli nibqa' magħhom u ndur bihom. Eh, mhux kan daħalhom ġoħom għal dinna, please, nixtieq inkun naf. Eh, jekk jiena nieqaf mix-xogħol, kemm niġi nieħu tal-li nkun qed indur bil eh, b'dawn il-persuni bommi b'dimensja u ħija b'diżabilità. Mela, din hija mistoqsija illi qed tissuċċedi dak li jiena tkellimt fuq il-ġimgħa li għaddi fuq il-care allowances. Il-care allowances Ir-riforma tagħhom daħlet fl-2017 u baqgħet tiġi immiljorata mill-2017 il qudiem Il-carers allowances, l-increase carers allowance u l-carers allowance irreplacejaw dik li konna ngħidu la qabel il-pensjoni tal-wens. U il-gauge mediku huwa Barthel Index jew Mini-Mental State Examination u dan ikun jista' jibbrodinja jagħti iktar ċans li l-aktar persuni jirċievu dan it-tip ta' benefiċċju u allura jkun hemm pazjenti anzjani li jibqgħu jgħixu fil-komunità f'dak il-każ. Fil-każ tas-sinjura, eħe, il-persuna tista' ma tistax tkun taħdem u tkun trid toqgħod tkun qed tgħix taħt l-istess saqaf tal-pazjent, ir-relativ li jiġi minna. F'dak il-każ hemm żewġ kategoriji, il-carers allowance għal dependenza medja u l-increase carers allowance għal dependenza għolja. Tajjeb illi ngħidu. diagnosed? Kif dak jiġi diagnosed kont il-Bartell Index jew il-Mini Mental State Examination. Jekk jiġi ċertu punteċ, jiġi increased care is allowance għax dipendenza għolja jekk jiġi ċertu punteġġ jista' jiġi dipendenza medja. Jew inkella addirittura jekk il-bord mediku jiddeċidi li dik il-pazjent ma jaqax taħt lebda taħt lebda kategorija f'dak il-każ. Iżda, tajjeb illi ngħidu illi matul iż-żmien jien għadni kemm għad illi bqajna nirriformaw. Tajjeb illi ngħid illi din is-sena fl-2023 daħlu wkoll ċertu miżuri għal dawk li jkunu qegħdin jirċievu l-carers allowances. Il-carers allowances sal-2022 sabiex tieħu l-kreditu tal-bolla għal dak il-perjodu li inti tkun qed tirċievi l-carers allowance sal-2022 rid tissodisfa medja ta' ħlas tal-bolla ta' 20, medja ta' 20, average ta' 20 minn meta tkun għalaq 18 sena ġifieri minn meta jew inkella minn meta bdejt taħdem. F'dak il-każ, minn din is-sena dik il-medja ta' 20 niżlet għal 15 sabiex aktar nies jiġu eliġibbli għal kreditu tal-bolla. Meta ngħid kreditu tal-bolla, inkun qed infisser illi l-bolla tkun qed tiġi mħallsa mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali għal dak il-perjodu li ma tkunx qed taħdem minħabba li tkun qed tirċievi l-carers allowances. Ħsibna wkoll għal dawk il-persuni illi minkejja li niżżilna l-medja minn 20 għal 15, xorta ma jiġux eliġibbli għal kreditu tal-bolla. U f'dak il-każ qegħdin nagħtu massimu ta' erba' snin kreditu tal-bolla lil dawn il-persuni wkoll li jkunu qegħdin jirċievu waħda mill-carers allowances u ma jkunux eliġibbli għal kreditu tal-bolla bil-medja ta' 15 ukoll. Ġifieri hemm kategoriji differenti u importanti anki t-telespettaturi tagħna. Jekk ikollhom bżonn jew jixtiequ li jkollhom ħafna aktar informazzjoni dejjem jistgħu jċemplu wieħed ħamsa tlieta. Jistgħu jċemplu wieħed ħamsa tlieta jew inkella jistgħu jżuru il-frifon wieħed ħamsa tlieta. Jew inkella jżuru hub ta' servizz.gov u hemmhekk se jkunu qegħdin isibu l-informazzjoni jew jingħataw l-informazzjoni kollha. Barra minn hekk, miżur oħra li daħlet din is-sena l-Carers Allowances beneficiaries għal beneficjarji tal-Carers Allowance Hekk kif jaslu fl-età ta' 59 sena, jistgħu jitolbu li jħallsu sa massimu ta' ħames snin bolol blura, jiġifieri biex dejjem itejbu il-prospetti tagħhom għal pensjoni kontributorja meta jaslu għall-età pensjonabbli. Bħalma kien daħal fis-snin ta' qabel li persuna bl-invalidità meta tilħaq l-età ta' 59 sena tkun tista' wkoll ehm, titlob li tħallas sa ħames snin massimu ta' kontribuzzjonijiet ta' bolol b'lura sabiex dejjem ittejjeb il-prospetti ta' pensjoni tal-bolla. Il-lini għadhom miftuħin 2-2-9-1-3-4-0-1 jew inkella 2, kull manna ċans jekk tidħol telefonata waħda, għax imbagħad naturalment se jsirilna l-ħin biex nikkonkludu u nilqaw il-mistieden li jmiss allura li trikoloġista ehm, Thomas Fenech. Iżda, George, għandi SMS ieħor. Di qed tistaqsina telespettatriċi tagħna batitilna anki n-numru tal-karta tal-identità li jien nasumi li hi diġà pensjonant għax twieldet fis-57. Għaltilna u naf dan għax batitilna n-numru tal-karta tal-identità. Għaltilna jien nieħu eh, benefiċċju tal-oli tal-ħajja please. Mela, iċċekjajt il-kas għax il-mistoqsija hija qasira. Eh, dak li qrajt jien fil-fatt. Eżattament, fil-verità, il-persuna ngħatat iż-żieda tal-oli tal-ħajja sħiħa mal-pensjoni. u ingħatat ukoll iż-żieda addizzjonali għax aħna dejjem nafu li l-pensjonanti minn barra żieda tal-għoli tal-ħajja sħiħa fl-2023 ħadu wkoll żewġ euros u 60 cents oħra fil-ġimgħa li flimkien ħadu żieda ta' 12 euros 50 cents fil-ġimgħa. Minn barra minn hekk il-persuna ħadet dik li daħlet għall-ewwel darba eh, f'Diċembru 2022 eh, li ngħidula l-additional kola. Din titħallas lil dawk il-households illi l-ewwel net tiġi triggered skont l-inflazzjoni fil-pajjiż u allura dejjem skont dawk il-parametri u skont dawk l-indiċi. U titħallas lil dawk il-households, dan huwa benefiċċju ta' household. Eh, li ma jaqbżux. Familja ġifieri, ta' familja. Ta' familja. skont it-tfal ikunu x'jaħdmu, kemm għandek tfal id-dar, jekk inti taħdimx, jekk intix pensjonant, kollox jingħaqad flimkien u ma jaqbis ċertu ammont bħala bħala bħala household. F'dak il-każ iva da sinjur jew is-sinjura ukoll tħallset eh, tħallas l-additional kola flimkien ma' żieda tal-għolli tal-ħajja u ż-żieda addizzjonali. Mela għandna żewġ telefonati fil-qosor kemm jista' jkun għax il-ħin għadda kważi Eh, jekk hemm xi ħadd jixtieq jistaqsi xi ħaġa qed jidher in-numru tal-SMS 50617000 nirrispondukom bħal eh, tmintim. Ħanieħdu l-ewwel mela, telefonata il-wara nofsinhar it-tajjeb. Hello. Hello. Insellmulek, sinjura. Insellimlek, ħanajdlek eh, nixtieqek tgħinni jekk jogħġbok. Jiena u r-raġel konna nieħdu l-lajnuna tal-mart. Iva. Però r-raġel ħames xhur Qed nisimgħuk, sinjura. All right, ħames xhur ilu daħal San Vincent. U jiena mort l-Labor Office biex ngħidilhom biex jaqtaw li għaw jatuna nofs li li u tar-raġel jinqataw. Il inċemplilhom kull kull erba ġimat u kull erba ġimat nerġa' nirċivi l-istess. Illum għarġajt mela. tempilt u għalu li għada sejra l-affari ma jistax ikunu niqta mela, sejrek u darba nibċivi. Zom il-linja għalli nkunu nistaw nitċekjaw il-kas kem tħalli l-numru tal-identity card tijak minħabba l-fatt li jiena minn hawnhekk din it-tip ta' sitwazzjoni ma nkunx nista' nindirizzax ovvjament ma nkunx naf il-każ partikolari tiegħek. Imma jekk tħalli n-numru tal-karta tal-identità tiegħek. U n-numru tat-telefon. U n-numru tat-telefon ukoll inkun nista' jiena minn naħa tiegħi niċċekkja l-każ u nkunu nistgħu nikkomunikaw miegħek, sinjura ta'. Għabżonijiet tiegħek għax għal kemili li tħabba tal. Ħajkellmuk, ħajkellmuk il-direzzjoni, sinjura. Grazzi. Ħaniħdu l-aħħar telefonata mbagħad nikkonkludu l-wara nofsinhar it-tajjeb. Wara nofsinhar tajjeb, Angela, eh, biex insaqsi plis lis-sinjur.

No, no, meta l-persuna tilħaq l-età ta' 80 sena. Joħdu Eżatt, ġifieri għal dik is-sena, ġifieri għal dik is-sena kapaċi tkun prorata. Meta tilħaq l-età għax mhux kulħadd jilħaq l-età partikolari tiegħu fl-istess ġurnata u allura skont meta tilħaq l-età l-età tiegħek tal-birthday. U pagament wieħed jew jew pagament fix-xahar? No, no. Is-senior citizens grant dejjem titħallas pagament ta' darba. Issa, l-ewwel darba ħad titħallas ftit wara li tilħaq l-età relatata tagħha. U mis-snin mhm. ta' wara mbagħad tibda titħallas dejjem bil-pagamenti jkunu fi frar. Ok. Dejjem għall-aħħar ta' frar ikunu l-pagamenti. Ok. Grazzi sinjura, grazzi. Grazzi nselmulek. 5061700 jekk għandkom xi mistoqsijiet ta' Sur Cremona nirrispondu kam il-ġimgħa diħla. George, grazzi. Grazzi lilkom Angela tal-opportunità. Ħamorru għal ftit tarif pubbliċitarju b'qaw magħna.